Хәерле көн, кадерле дуслар, туганнар, гази милләттәшләр. Беренчедән сезгә барыгызга да бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән аның 400 дән артык оешмалары исеменнән Безнең кайнар сәламнәребезне тапшырырга рөхсәт итегез. Яшьләр форумнары инде менә күреп торабыз, алтынчысы. Шөкер, елдан-ел җыелган саен без яңа яшьләр буынын күрә барабыз. Узганнары китә бара, яңалары килә бара. Миңа күптән түгел сорау бирделәр, менә яшьләр оешмасында бик әйбәт эшләгән яшьләр, аларның яшьләре утызга җиткәч нишләргә соң дип. Утызга җиткәч, беренчедән, өйләнергә кирәк, кияүгә чыгарга кирәк, гаилә корырга кирәк, татар гаиләсе корырга кирәк. Аннан соң инде безнең оешмалар җитәрлек, аларның Лидерлар шулай олыгая бара. Шушы лидерларны алыштырырлык лидерлар тәрбияләргә кирәк үзегездә. Яшьләр бүген креатив, яшьләр бүген дөньяны аңлый, яшьләр бүген күп күрә, күп аралаша, күп белә. Шуңа күрә дә сезгә чын лидерлар булып формалашырга тулы мөмкинлекләр бар. Безнең әлеге, әлегә күптән инде үз җилкәләренә салган олы-олы абайлар, җиңгиләр, апайлар, алар күбесе инициатив рәвештә үзләренең булган багажлары белән, күбесе укытучылар, күбесе белемле галимнәр, күбесе белгечләр, алар үз җилкәләренә шушы йөкне салып, милләтебезнең шушы чордагы мәнфәгатьләрен үз җилкәләренә салган кешеләр. Аларда әллә ни старт алып, әзерләнеп торырга мөмкинлек булмады, ә сезнең бүген зур мөмкинлекләрегез бар. Яшь арасы төрле Татарстанга килүләр күбәйде. Без элегрәк ул хәтле күп чакыра алмый идек, бүген күреп торасыз, бер ел эчендә генә дә, әгәр дә мин бүген быелгы чараларны гына санап китсәм дә, аңа бер кулның бармаклары җитмәс иде. Без Яшьләрне менә җыябыз, без хатын-кызларны җыйдык, без татарның имамнарын җыйдык, без татарның авыл эшмәкәрләрен җыйдык һәм башкалар, һәм башкалар. Ә менә Ингенна абый сөйләгән, күпме сөйләде, нинди инициативалар, нинди очрашулар, нинди форумнар, нинди конкурслар, олимпиадалар, болар барысы да татар милләте яшәсен өчен, татар яшьләре формалашсын өчен үткәрелә торган бик күп санлы чаралар. Татарстан бүген элек булмаганча мөмкинлекләре зур булган республика, дәүләт. Шуңа күрә дә безнең инде үзебезнең яшьләребезне тиешле дәрәҗәдә үзебез теләгәнчә, үзебезгә кирәкле итеп, милләтебезгә кирәкле итеп формалаштырырга бөтен мөмкинлекләребез бар. Без бик күп төбәкләрдә, бик күп җирләрдә татар яшьләренең активлашканын күреп куанабыз. Әле менә шушы форумнар башланганда безнең бер генә махсус оештырылган яшьләр оешмалары юк иде.

Чөнки яшьләрнең оешмаларының эшләү формалары елдан-ел киңәя бара, байый бара. Шуңа күрә дә илнең дә мөмкинлекләре арта бара. Төрле грантлар, төрле мөмкинлекләр бу бу мөмкинлекләрдән файдалану өчен яшьләрнең оешмасы шулай ук

Һәм шуңа уңышлар телибез. Ә инде татар дөньясы тормышы, татар конгрессының, әлбәттә, төп вазыйфасы ул татар дөньясын яшәтү. Без бүген менә 20 ел үткәннән соң инде авыз тутырып әйтә алабыз, татар дөньясы дип сөйлибез. Ул чыннан да татар дөньясы бар. Безнең 37 илдә, дөньяның 37 илендә татар оешмалары бүгенге көндә эшли. Русиянең инде 70-кә якын төбәгендә татар оешмалары үзләрен күрсәтеп, башка милләтләрнең оешмалары алдында бер җирдә дә мин Аларны ниндидер арттан сөйләүлече итеп күргәнем юк, алар, киресенчә, шушындагы хакимиятләр белән, шушындагы башка милләтләр белән уртак тел табып, дустанә эшләп киләләр. Бу, әлбәттә, безнең зур уңышыбыз, бу Татарстан Республикасының уңышы, чөнки татар дөньясы на Татарстан таянып яши, ә татар дөньясы, әлбәттә, Татарстанның уңышлары белән куанып, Татарстанның уңышлары белән горурланып яши. Чыннан да, кайда гына барма, илнең кайсы гына җирендә булма, дөньяның кайсы гына илләрендә булма, әнә әйттеләр, элек бутыйлар иде Казахстан белән, бүген инде бутау түгел, Татарстанның Президентына дөнья корпорацияләре, транснациональный корпорацияләр дип әйтәләр, бөтен илләрдә дә эшли торган корпорацияләр Татарстан Президентына чират торалар кабул итәр өчен, чөнки Татарстан инвестицияләр кертү ягыннан да, Татарстан мөнәсәбәтләр кору ягыннан да ул инде бүген бик ышанычлы партнер санала, шуңа күрә дә, әлбәттә, инвестицияләр кертүдә илнең башка төбәкләре белән чагыштырганда шактый уңышлы бара. Татарстанның уңышлары безнең татар дөньясының уңышлары белән Бик тыгыз бәйләнгән, шуңа күрә дә менә нинди генә без төркемнәрне чакырмыйк Казанга, Казанга безнең милләтебезнең рухы биредә береккән, без сезнең татарның рухы Казанда, Татарстан җирендә формалаша, Татарстанның мәдәнияте, сәнгате биредә формалаша, шуңа күрә дә биредән Бик күп рухи байлык илебез буенча, төрле илләр буенча татар дөньясына, татарга тарала. Ә татар яшьләре форумы, инде ул безнең проектларның уртасында. Без менә ничә елдан бирле яшьләр форумы барлыкка килгәннән соң без Татарстан югары кул йортларына чит җирләрдән, чит төбәкләрдән татар яшьләрен кабул итүне башладык. Беренче елларны бик авырлык белән барган эш инде бүген шактый Зур күләмдә узган ел гына, менә әйтеп китим, 500 дән артык татар яшьләре безнең Мәгариф фән министрлыгы белән Бөтендөнья татар конгрессының махсус юлламаларын алып, Татарстан югары уку йортларына укырга керделәр. Быел да шуннан ким булмас дип өметләнеп торабыз. Әгәр дә татар яшьләре Казанга килеп, шушы татар мохитында укый алалар икән, бу безнең киләчәктә шушы төбәкләрдә, алар яшәгән илләрдә татар тормышы сүнмәсенә бик зур, зур бер этәргеч булыр дип ышанабыз. Әлбәттә, татар Казанда уку ул шушы яшьләр өчен бик зур мәртәбә генә түгел, ул бик зур шушы байлыкка ия булырга мөмкинлек дип саныйбыз. Биредә менә Татарстанда, Казанда белем алган, Кытайдан килгән, инде укып бетереп чыккан җегетләр дә күренде, бая күрдем мин. Алар инде укып бетерүләренә карамастан, инде Кытайда үзләренең бизнесларын алып баралар, ләкин нинди генә чара булмасын, нинди генә эшләр булмасын, Татарстанда еш күренәләр, димәк, эшләре Татарстан белән бергә дәвам итә. Без моңа бик шатбыз. Татарстанның президенты бик күп җирләрдән, менә үзе очрашкан җирләрдә дә ул очрашмыйча калганы юк, дөрес әйттеләр. Кайда гына барса да, кайсы гына илгә, кайсы гына төбәккә барса да, аның программасында иң төп чараларның берсе ул татарлар шушындагы милләттәшләребез белән очрашу. Бу очрашуларның күбесендә минем миңа булырга туры килә. Андагы сөйләшү бик конкрет, менә шушы яшьләрне Казанда, Татарстан югары курсларында уку, укыту мәсьәләләре ул төп мәсьәләләрдән санала. Безнең бик күп җирләрдә бүген җылап, җылап безгә мөрәҗәгать итүчеләр шактый. Безгә укытучы җибәрегез, безгә мәдәният чагына клубка белгеч җибәрегез, безгә имам җибәрегез. Беркем беркемне җибәрмәячәк, сез аны беләсез. Һе, кайсыгызның әти-әнисен калдырып, эшкә икенче планетага, икенче җиргә, икенче төбәккә китеп барасы килсен? Беркемне дә көчләп җибәреп булмый. Шуңа күрә дә, әйдәгез, аңлату эшләрен тагын да киңрәк җәелдерик, бу яшьләр өчен бигрәк тә кирәк. Үзегезнең энеләрегезне, сеңелләрегезне Казанда укытып, үзегезгә кайтару бурычы. Әлбәттә, Казан, Казанда укыган кешенең бик тиз генә кайтып китәсе килми. Аның бер яртысы Казанда төпләнә, әлбәттә. Без аны аңлыйбыз. Көчләп кайтарып та җибәреп булмый бит. Ошаткач, инде ошата. Теге мәхәббәтне сатып алып булмый. Ул монда мәхәббәте төшкәч, бер кая да китәлми, Казанда кала. Калсыннар, яртысы калса да, аның яртысы кайтып китә. Безгә шушы кайтып киткән яртысы да бик мөһим. Чөнки менә шушы Кытайны гына алыйк, инде 75 бала Кытай, татар баласы Кытайдан килеп Казанда белем алдылар. Шуның яртысы гына Кытайга кайтса да, аларда татар тормышы сүнмәячәк. Әлегә хәтле сүндермәгәннәр икән, безнең анда инде ике гасыр элек, узган гасырларда шушында барып урнашкан әби-бабаларыбызның Буыннары, яңа буыннары татар булып яшәүне хуп күргәннәр икән, яши алганнар икән, шушындый зур халык арасында югалмаганнар икән, димәк, безнең бүген мөмкинлекләребез күпкә артык. Шуңа күрә дә нинди белгеч кирәк, үзегез, без үзебезнең оешмаларга, җитәкчеләренә шуны тукыйбыз. Безгә укырга җибәрегез. Татарстан укырга кабул итәргә риза. Менә министр үзе әйтеп тора. Аның кулында югары уку йортлары да, төрле махсус урта белем уку йортлары да. Кайсына укырга керергә телисез? Балл турында сүз бара. Баллның төрле мөмкинлекләре бар. Кемдер татар телен бөтенләй укымаган, кемдер нинди йөгә биргән. Без боларны барсын да тигезләргә һәм уртага салып югары куюларның җитәкчеләре белән сөйләшәбез. Бер вакытта да чишелеш тапмыйча калган юк, калганыбыз юк. Шуның өчен дә әйдәгез Казанга укырга килүчеләрнең саны меңләгән булырга тиеш. Шул вакытта гына безнең төбәкләрдә, бигрәк тә Э, илебезнең русиянең ерак төбәкләрдә себерләрдә ерак көнчыгышларда э, татар э, яшәгән җирдә татарларның мохитын сакларга кирәкле белгечләр тел белгечләре әдәбият белгечләре булырга тиеш дип саныйбыз шуның белән бергә бүген бик кирәкле эш ул эшмәкәрләр яңа эшмәкәрләр яшь эшмәкәрләр буын тәрбияләү Без юкка гына Бөтендөнья татар конгрессы ил ил буенча татар авылларын саклау программасы кабул иттек. Ә ул программа нигезендә менә шушы илебездә бүген 4 меңнән артык, 4 меңдә 300 дөресрәге, татар авылы бар. Шушы татар авылларында татар мохитен, татар телен, туган телне, гореф-гадәтләрен саклау өчен безгә менә шушы программа кирәк иде. Без шуны булдырдык һәм, әлбәттә, татар авылларында бүген тормыш саклансын дисәк, без анда эшмәкәрлекне үстерергә тиеш. Эшмәкәрлек булмаса, татар авылы яши алмаячак. Менә без моны кистереп әйтә алабыз. Шуңа күрә дә һәр елны без март аенда президент катнашында бик зур җыеннар җыябыз Казанда. Анда елдан-ел безнең авыллардагы инде аякка баскан эшмәкәрләр килә. Алар Менә утызынчы елларда, егерменче гасырның утызынчы елларда авыллардан кулаклар итеп аларны сырып бетергән булганнар. Ләкин менә яңа мөмкинлек тууга, шушы ук авылларда яңа буын эшмәкәрләре барлыкка килде. Димәк, татарның э, рухы сүнмәгән, татарның э, күңелендәге э, сату алу, эшмәкәрлек сакланган. Безнең шушындый дәрәҗәдәге Бүген авылларда яңа буын барлыкка килә, бүген яңа катлам барлыкка килеп ята. Шуңа күрә дә менә мин яшьләргә шуны әйтер идем, кайсы төбәкләрдән килгәнсез, яшьләр арасында төрле чаралар ул, уен-көлке бик әйбәт, биюләр бик әйбәт, яшьләр кичәләре танышу өчен аннан да файдасы, иң файдалы әйберләр, ләкин Кирәкле әйберләрне дә, авыллардан яшьләрне җыеп, үзегездә эшмәкәрлекне булдыру турында, эшмәкәрләр идеясе белән яшьләрнең янып китүләрен булдырырга кирәк. Чөнки эшмәкәрлек үзеннән-үзе тумый. Татар гаиләсе үзеннән-үзе тумаган кебек, татар гаиләсе булдырыр өчен әнә таныштыру агентстволары эшли. Бүген инде бер дә сер түгел, әти-әниләргә дә үзара танышып, үзара балаларын кавыштырырга бик, бик вакыт җиткән. Оялышып утырмагыз, бирегә килгән яшьләрнең, мин беләм, һәрберегез уегызда, мине, чөнки яшегез шул, шул тирәдә, егерме белән утыз арасында, гаилә кору мәсьәләсе һәркемнең күңелендәге иң төп мәсьәлә. Шуңа күрә оялышып утырмагыз, килгән сез икән, танышыгыз да, Мин әйтмәсәм, кем әйтер моны? Менә яшьләр кичәләре дип әйтәбез. Ә, Моңа ниндидер бер развлекатель чын итеп карамагыз. Яшьләр кичәләре менә шу- шуңа кирәк тә инде ул. Саратовларда э, җидешәр йөз, сигезәр йөз кеше татар яшьләрен атна саен җыялар икән. Самара да шулай. Идел буе шәһәрләрендә бу шактый саллы әйберләр. Себерләргә дә шуннан үрнәк алырга кирәк иде, Дина. Сезгә дә татарча өйрәнелмәдең инде, хәтта бер татар яшьләрен таныштыр. Ничә елдан бирле татарча өйрәтергә тырышам, әтисе татар оешмасы җитәкли. Бик авторитетлы, үзе бик булган. Татар җегете табам дип йөри. Менә да, менә бите күрегез җегетләр, әнә ул. Әнә бит дины чыгып бүләк алды. Тырып бас әле. Искиткеч креатив, искиткеч банкир, кстати. Анда бик күп җегетләр, кызлар Төрле илләрдән әти-әниләр җибәргән, һәрберсенең мохиты бар, һәрберсен үзендә парлап көтәләр, әти-әниләр кабул итәргә әзер. Австралиядә дә, Америкада да, Финляндиядә дә, Төркиядә дә, һәм башка, һәм башка, һәм башка җирләрдә. Миңа күп җирләрдән шалтыраталар, кызымны җибәрәм, зинһар өчен, Казан, Казан, Татарстан сезнең өчен. Э, Татарстан президенты үзе шулай дип тора. Әнә Иннополис дигән шәһәр кора башладылар. Инде э, шушы көннәрдә анда йортларны тапшыралар, тора яшәр өчен йортлар тапшыралар. 150 мең кеше яшәярлек шәһәр булачак Иделнең аръягында. 150 мең кеше, уйлап карагыз. Барсы да шунда айтишниклар җыелырга тиеш. Ә бүген яшьләрдән айтишник булмаган кешене мин табып булмый торгандыр дип. Сез барыгыз да айтишниклар. Менә шушы шәһәрдә, татар җирендә, татар гаиләсе корып, татар булып яшәсәгез иде, яшәргә сезгә мөмкинлекләр бар. Рәхим итегез, Татарстан президенты, Татарстан сезне көтә. Без менә спорт министры биредә чыгыш ясады. Татарстан икътисад буенча гына түгел, спорт буенча да бик нык алга китте. Универсиада да ярдәм иткәндер. Моңа, әлбәттә, милләтебезнең ялкау булмавы, тапкыр булуы, зиһенле булуы һәм башкалар. Спорт, спорт уйла, башы уйламаган кеше спортсмен, зур спортсмен була алмый. Нинди генә спортта булмасын, беренче чиратта аның зиһене эшләргә тиеш. Э, иң кыска юлны табырга тиеш, иң кыска вакытны э, э, табырга тиеш. Шуңа күрә дә без болай уйладык, менә ике елга бер татар яшьләре форумнарын инде керттек гамәлгә, ул шулай бара. Без быел сезнең белән бергә мини футбол буенча турнир да җыерга дип уйлап караган идек. Шуны өйрәнеп алганнан соң, Үзенең дә бик күп җирләрдә безнең мини футболда шөгыльләнүче татар командалары бар икән. Шуны күп икәнен белгәннән соң, үзе бер зур форматка чыга. Без бу форматны киләсе елга, менә бер елны форум була, икенче елны спорт башкаласында спорт уеннары, татар татар яшьләренең спорт уеннары. Кем спорт белән шөгыльләнә, киләсе елга рәхим итсеннәр, командаларыгызны чарлый торыгыз, мини спорт, мини футбол бигрәк тә Ә инде мини-футбол нигезендә безгә татар татар яшьләреннән зур спортсменнар кирәк. Татарда без менә шуны аңладык, спорт башкаласы ул булу ны без инде тәэмин иттек. Шуңа әгәр дә татар балалары спорт спортсменнарында тәрбияли алсак, бу безнең киләчәктәге тагын да зуррак уңышыбыз булачак. Шуңа күрә дә Беркем дә ялкауланып ятырга тиеш түгел, ул Себердә яшиме, Гатчинчегштамы, Красноярский краендамы, анда да 40 тан артык татар авылы бар тайга эчендә. Менә шушы тайга эчендә үзеңнең авылыңда, үзеңнең мәктәбеңдә, шушы спортзалда кешеңне арттырып спортка әзерләнсәң, аңа зур дөньяга чыгарга бернинди авырлыгы юк. Шуны белеп торыгыз. Э, шушы э, кечкенә генә авыллардан менә дигән спортсменнар килеп чыга э, ул зур шәһәрдән чыкмый да әле зур шәһәрдә күбрәк йоклыйлар кечкенә авылда күбрәк эшлиләр күбрәк йөриләр хәрәкәт итәләр ә хәрәкәт ул спорт шуңа күрә менә без спорт министрлыгы белән киләсе, киләсе елга алла бирса яңа бер проект башларбыз дип өметләнәбез бу яшь, яшьләр татар яшьләренең спорты Ә, без сезне шуңа чакырып калабыз. Ә, сезем запа китте булай. Ә, менә шушы э, биш көнлек программа эчендә сезгә бик э, кирәкле, тәфсилле, истә калырлык чаралар билгеләнгән. Аның һәрберсен сез э, файдаланып, актив булып, катнашып, Дискуссияләрдә үз фикерләрегезне башкалар белән чагыштырып, менә шушы форумнан үзегезгә зур багаж туплап китсәгез иде һәм ул багажны киләчәктә татар яшьләренә, татар яшьләрен татар итеп яшәтү өчен куллансагыз иде. Уңышлар үзегезгә, рәхмәт!